Sut allwn ni anghofio'r diwrnod hwnnw? Newid yn ôl yng ngwylio o'n i yn Sardinia. Ac am yr wythnos olaf o'n i wedi bod yn poeni. Y fath boen ti'n cael pan mae dy folan siglo ac yn teimlo fel bod gwyfyn yn cael parti gwyllt yn dy gorff. Poen sy'n gwrthod gadael. Ers mis Mai, ddedais di bod rhaid mi wneud hyn, er mwyn profi fy nghariad tuag at y ti. Wel, mae pawb arall wedi wneud e. Ac o'n i wedi fy hudo. Dywallt, cyrlio gatholegaid tanboeth. Y llygaid sydd, pan maen nhw'n syllu arna i'n awr, yn gorfodi deigryn i wthio i ffordd i'm llygaid bregus, ond Ro'n i wedi fy hudo. Roedd y gwir am dy bersonoliaeth wedi guddio tu ôl yr ydmygedd oedd gen i tuag at ti. Y cariad, ac o ti'n gwybod hynny? Gwyfyn bach yn dy we peryglus, heb unman i droi. Na beth o'n i. A ti wedi penderfynu fy mod i'n barod. Yn barod i wneud rhywbeth, roeddwn ni wedi disgwyl amdano ers mis Mai. Doeddwn ni ddim. Gries i drwy'r nos y noson honno. Y degfed ar hugen o awst. Gorwedd yn dyweli'n crynu. Sgrechian yn fyd. A gwyn ar dywyneb di. Wrth i ti fyny bod y ger na ddim yn opsiwn bellach, mynu bod rhaid ei wneud y tro hwn. Heno. Nawr, dim mwy o esgusodion. Ti'n chwerthin. Minnau'n crio. Ti'n mwynhau. Wrth i mi gau fy llyged yn dyn. Dyn. A chau fy meddwl gan wybod nad oedd lle i ddianc. Na neb y gallwn ni droi ato am help. Wedi'r cyfan, rydyn ni mewn perthynas. Heb fod yn ddigon call yn un ar bymtheg oed i weld mai dim dyma sy'n y pethau i fod, i weld mai ti oedd ar fai. Gorffennais dy weithred. Fy nen dal i grynu a gofynnais beth oedd yn bod. Oer. Gydawys di fi fynd. Dim cwtch. Dim byd. Drannoeth, diwrnod cyntaf blwyddyn newydd yr ysgol, a minnau methu canolbwyntio. Atseiniau sŵn, cyffro a chwerthin drwy'r coridorau prysur, ond ansicrwydd oedd yn llenwi fy meddwl i. Fy nghalon ar ras, a fy nwylo'n crynu'n oer wrth i brofiadau'r diwrnod cynt ail chwarae drosodd a throsodd ar Netflix fy nghof. Roedd rhaid i mi ddweud wrth rywun! Dros ginio, na fedrwn i stymogi, dechreuais rhannu fy mhrofiad gyda Cadi. Roedd yn anodd dod o hyd i'r geiriau, anodd gwybod lle i ddechrau, Ond fesul 'chydig, fesul dipyn, dechreuais adrodd fy stori am ein gwirionedd. Dweud y cyfan wrthi. Doedd dim stop. Hyd yn oed pethau roeddwn i wedi ynghofio amdanyn nhw am ein perthynas un ochrog, dychwydu o fy nghorff. Am ychydig o leia. Dau o'r gloch. Cerdded tuag at wersolar dydd. Llusgai'r munudau, a minnau'n siŵr mod i'n clywed sibrydion a fenwn yn gwynt. Cyrraedd y wers a geisted i lawr, cyn i fy ffôn ddechrau gwneud sŵn. Un ping ar ôl y llall. Drosodd a throsodd a throsodd. Degau o negeseuon. Slag. Stopia chwarae'r victim. Chi'n mynd mas da'ch gilydd, ti'n deu celwydd. Suddodd fy nghalon unwaith eto. A'r cyfan am fy mod i wedi fy hudo.